Ẽ, míagblɔ kpuie ko be ne wonye be ame aɖe nye fia, efia be enye nunɔla ne ame hatsotso aɖewo alo ƒome aɖewo alo du edu me tɔ aɖewo. Ee.
Ne wobe ame aɖe nye fia, enye tatɔ ne ƒome aɖe alo du me tɔ aɖewo. Ẽ, ke ne wobe Ezi ɖe, elabe ezi dzie fia nɔna. Ee.
Megbɔna matrɔ yi megbe be fia nya hã nèbia ŋu hafi mabia maɖo zitɔ hã ŋu. Ok. Ee, le kpɔɖeŋu me, eye wobia mía tɔgbui srui evevelia be, Meke nye fia hã? Ame ale yi megblɔe ne fia kɔ, ya ɖeko gblɔ be, A chief is a leader of a group of people or a community or a family. Ya ŋlɔ to egli be mele be o, a gblɔ nenem o, ɖewo hlɛ be o koe gã, gakea? In a more democratic way nane me mia tɔgbi srin e ko efia nue ma. E fifia no be zhia tafla tse le mio mia de kɔ no be zhia me nye atsio kpakple atsia me yi koe nye ezhio. Atsi zhio geɖa ya nyitsɔ nyitsɔ ha mia tɔgbio va va dem yi wo xe ma dom no. Ezhie nye nu yi ke ŋu. Bubu tɔxɛ, vɔvɔ̃ tɔxɛ aɖe kple kpekpeme tɔxɛ aɖe le ye asixɔxɔ tɔxɛ aɖe hã le eŋu. Ɛɛ, le kpɔɖeŋu me, le míeʋawo domea, eziwo woli hamehame. Egbãtɔ ye nye tɔgbeziwo. Ye evevelia ye nye aʋadeziwo. Etɔ̃lia ye nye hoziwo. Ye nyitɔnyitɔ ya, wogaɖo wo hã dom ɖe ŋgɔyifiawo, eŋutifafafiawo. Eye fiahatsotso aɖewo hã gali. Nye gbɔgblɔ me asi fiawo, agblefiawo, tɔfiawo, gake woawoe ya ɖo mahiã Mozsi ŋutɔ ya dom na wo haɖe o. Ko kpuie kɔ tɔgbedzi ma wɔ ɛ míawo. Abe dogbɔ wɔ ne mía amehewo, mía tɔgbi mía do tso tɔgbi ku gbɔ ka egbe me. Egbe nye mía tɔgbi gã mía amehewo do tso me. Mía wɔ mía tɔgbi yewo zia gã ŋutɔ ye nye dzoshi kpe. Nu ye ga kpe ɖe ma ŋua ye nye aʋa detsi. Abe dzoshi kpe ma ye mía tɔgbiawo wotsɔ na dɔ dzoe.

Ɣemaɣi mea, amewo wɔ dɔ vovovowo nɔ gbe ɖem. Menye specialization o lia la abe ale yi wòle gbaa ene o. Tatɔgbie gbea nye gbedaa, nye trɔ̃nua, alo trenua. Eganye adela gã, ewu sewo hã kpɔ. Ta ɣemaɣiwo mea, meheawo nye fiawo, ɖewoe nye Mawu gbɔ ɖo ge, woawoe nye etrɔ̃nuawo. Adalagãwo, egbedawo, amegãwo, woawo koe nye fiawo. Nao ne míeyi ɖe mía tɔ ŋɔtsiwo gbɔ alo woawo hã woƒe dzia, mí hã etrɔ mí ana kpe, ana kpe, ana gogo. Míenye mía tɔ gɔkɔlihawo, wo hã woƒe dzi. Ne egave mía tɔ Adaladzaʋue tadɔwo gbɔ yi ke woƒe fia ganye Adaladzaʋuea. Edzia ŋutɔŋutɔ gblɔna ye nye Tsinakpe. Eme wonɔ nya aɖewo gblɔm be mía tɔgbui Adaladzaʋuea ɖe wòfo zi atiglinyiwo dɔ ma. Míwo míele ema gblɔ ge fũ gake biabia nye be ezi ka ƒomeviwo fɔ atiglinyiwo dɔ ma hã. Gake le nuŋɔŋlɔ aɖewo nu eye wo interview alo wobia gbe Tɔgbui James Oklu, Sandra Green, eŋlɔ ŋgbalẽa ɖo bie gbe ne nyemeda la kɔ either page 52 or 62. Ele afia. Eye Sandra ŋlɔe be tɔgbui James Oklua ɖe me na ɖe me na be nue nye adzɔviwo ƒe via ŋutɔŋutɔ kɔ ye nye Tsinakpe ye nye wo hã wotɔ. Now ne yi ɖe miatɔ dahome kundɔwo gbɔ nui he nye zia ye nye kpɔngbalẽ. Ye zãgune menye míenɔ goŋuŋugbe aɖe ƒom be, Kpɔŋgbalẽ dzie kum do la azɔ dzaŋutɔ be mele tɔgbeawo ƒe zikpuia dzi. Eya dzi masi ɖe afi ma. Ɣeyiɣi ɖeko la bena yi míatɔ dzogbeawo gbɔ. Ye tuazi enye ne gblɔ woto hayi The Red Hunter, Delanza. Nuya nye woƒe ɣia, elãgbalẽ, lã wɔdahewo wu Ye nye azia no, eye ye aku evia kpogunumbo alo kpogunambo tse nye dome. Nagbewo, yi ke nye kpogunambowo vi hã, ya gatse nye nye dome. Ta ne ga yi do gbe egbegba, elã gbalẽdziwo fia ɖum ɖo ye nye wo hã woƒe tɔgbedzi, zi gã. tatɔgbe jawe mɔ hmm. hmm. eyi nyatɔgbewo zomɔ va ɖo aŋlɔ me ya va dede kple tɔmɔ elia ɖohe dekɔnu bubu aɖewo ho gava eh, tsakeniatɔ alo eŋua keme zãdodo ma yenye atsi dzi mewo dodom ne gblɔ be fia zikpui ye wonɔ Nye fia yewo, mia tɔgbiwo da aʋa, wodo yi ɖe mɔ nɔ va gbedzia, yewo nɔ wo ɖom edzi, gake me woe nye zi gãwo, zia ŋutɔ ŋutɔ wo nye nu tɔxɛ mewo me gblɔ. Ta miwo mia ƒe zia edze gɔme tso tɔgbi ku gbɔ ka egbe, egbe yi dzi ge me dzra dzi ke gblẽ aƒe. Mia me wo le afia fia nye lɔ̃ ƒeawo kple amla dawo, mie do tso ge me dzra me, mie nye ŋutsu viviwo ne ge me dzra. Tɔgbe gba yi ke dzi kegbla ƒe amewo do tso kegbla ƒe me nyuie nyuie, wonya ga vɔwo kple tsa mawo. Ye ma ɖewo ga gblɔna be, Ee, dzɔviawo hã. Ke zia mía tɔ kɔ yae nye dzoshikpe, dzoshikpe kple aʋadetsi.
Enye. Enye mie amewo nye gamedzɔ dzidzimeviwo nye dogbɔwo labe le mɔzɔzɔ ma dogbo nyigbɔ le mɔzɔzɔ me yewo zo mɔ tso teƒe woto o Ghana Malian songa ma gble kpie ko nya me interview amewo tso Mali kple teƒe mo hã wo confirm nam ale yewo ƒo nu nam Ghana le ko yenɔ gblɔ me Ghana amegã fia ikoe Ehee.
Magblɔ kpe tɔgbi, professor tɔgbi damadzitɔa, document aɖe le mìwo lãfawo shi yi ke nye nya nye tɔgbi Akua, nye predecessor, tɔgbi Akua Vavɔlia ƒe nu mee mekpɔe le. Wobe report of the committee of enquiry into the affairs of the Anglɔ traditional area, report of the committee.

to go. All right. Okay. Yɛdze be mía confirm tsi na nye gblɔ mi le. Ee ee yɛ ikwe. Eyi ne mía tɔgbi mɔ zɔn ma, o zɔn tɔ fia ma, roba Western Sudan kple tɔmɔ hã wo nɔ. Yi o o Ghana Mali yɛ sɔn ga tafla tse. Eyi ma interview ma ɖo tso Mali kple teƒe ma o. Ŋkɔ mi nɔ sese mo be sundia ta esu dzata Dzata yi ke lolo, ne nua sua, elolo alo ele powerful. Ye Malitɔwo gblɔ nam, Gana menye, Ghana menye Ghana, Ghana ye nye ŋkɔ. Ye hã Malitɔwo ho confirme le nye megã xiwo nuwɔna kple tɔmu. Ŋu míetsɔ afi ma o, míeva to Oyo kple Ile-Ife kple afi mawo. Mía tɔgbuiwo so esrɔ̃ fakakawo ŋu hafi va ɖiɖi ɖe Ketu. Ketua wòdudu woawo viwo be yewoawoe enɔ fi ma. Egbã le amewo ɖo due dzi wòdudu wa, wòdudu wa edzi wòkangbi, wòkangbi edzi seven prince and princesses. Woawoe tso Nago dua. Ketua wova la ketu ye tui gake mía tɔgbuiwo nɔ fi ma kpɔ eye Yoruba tɔwo va drift nu southward, southwestward eye mía tɔgbuiwo gadzo eye wodzɔa. Wo dometɔ aɖewo yi ɖe gaxɔ me, efɔgbɔnu kple go afi ma. Ame aɖewo, mía ame aɖewo, mía tɔgbuiwo, woto adã le kple teƒewo enɔ River Mono ƒe balea me. Woto ŋkɔ na woƒe ʋawo pɛpɛpɛ. Ye mía tɔgbuiwo gake ɖe nu. Ame aɖewo va nɔ dogbo, nyigbo. Ye nye mía amewo le afiafia, mía tɔgbui kple mía mamawo. Ame aɖewo hã va tsi ata do. Tadotɔ mawo, Woawoe nye adzashimarihawo alo adelã dzavoe yi ke dzi adzashimari. Woawoe tsia tadoa kple mía tɔ agavawo kple woƒe ame aɖewo. Eyi ne míwo hã míegatsɔ ta do nugadogbo nyigboa, ye míe be ŋɔtsi ye ma ya gɔkɔli kple tɔwo woŋu no ŋɔtsi hafi mía tɔgbui kple mía mamɔwo tso dogbo nyigboa va. Eye wova wova no agba la dome. Ko ɣemaɣia eye wònye fiaɖuɖua va zu domenyinutɔ, e, domenyinukɔ. Eto tɔgbuigbea dzi va ge ɖe gemedzra dzi, gemedzra megava li o. Wòva ge ɖe eŋɛnya kple nɔviwo dzi, abe ale yi megblɔe na ʋãdzigla gbotuiawo. Ke afima, ʋɛnya ye nye amegã, ko megãwo ke nye fiawo, enye fia ɖe dogbɔwo. Megãwo, etrɔnuwo, dalagãwo, woawoe nye fiawo. Ne èxlẽ Mamata ƒe gbalẽ 1978 akpɔ ge, Negro Africa, Afrika katã, delagãwo, trɔn wɔ, priest kings, essentially, woawoe nye fiawo, hafi nua va kekem zãwo dodom. Ta ʋe nya, efiae wònye, kugbɔ ka gbe efiae, gbedae, trɔnuae, adelae, gemedra nenema ke, ʋe nya nenema ke. Eye ʋenya nye esia ne do gbɔa, ye do lɔ̃ ƒe hlɔ̃, ehlɔ̃ gbãtɔ le aŋlɔ me. Wo mi lɔ̃ ƒeawo, ne adelãwo kple amewo yi egbe dzi wɔ be eye wo gbɔ ɖo be yewoate nu amewo na, ye gblɔ na ne wo be mi lɔ̃ ƒeawo hã, mi koe na wo hã ko. Ye mi nye lɔ̃ ƒeawo. Yi eyo venɔvi adedze nyaki yi hã eyo le community ama ro doa me. Eto evangere doa me. Eto hã la sese wo le tsi le ƒe ye wo la ma ma yo va de. Yi wo va nɔ gbogbo wo la ma ma da de. Wu yi wo va kɔrɔ pe aro va trebe amla dawo. Yi ma yi yi hã yo dzi me vi wo zu amla dawo. Kake gbawo hã lɔ fa wo kwe wo nye. ta ŋɔ vɛ hɔ wo do so ŋɔ tsi fi hɔn bubu va wo yo me edze ŋɔ tsi eyi wo nɔe mia tɔgbi alo zɔviawo tɔgbi adala zɛvɛ vie nye azashi mari etu ta do eve ŋɔ tsi agbala dome ve nya gbɔe wo va dze ye wo tso mɔnukpɔkpɔ ma Edo fu ʋenyawo kple ʋadziŋla kpo siwo te asɔgoe. Yewo dzi vie tso ŋkɔ nɛ be Kponui. Eyi Kponui aɖee va yia, wo kple dadawo yi ɖe etadɔ be yeanɔ tadɔ fofowo de. Eya dasi Maria kua hã ye tsi na la nye zia ye wòdo ʋiʋli na wo kple fofoa viawo. Maɖewo be ɖoshie ve nyuilɛ gbɔ, maɖewo be nyuilɛ dɔ, maɖewo vɛ akple yi wo tsoe dra ɖo. Ŋkeke aɖewo megbe o yi ɖe go be me tsoe fia mi yi mia srui ɖa. Srui ɖa ma ʋe nya gblɔ yi va nye ŋkɔ wo etsi esrui etsi kokpo ne ya mega va dedem o. Ʋu wo va kɔntrati alo va etui ɖe me be esrui alo srui. Eyi wo le ŋɔ tsia afima ʋu. Ye gbe ɖeka gbe woƒe dogbowo ƒe ame ɖeka kple gɔkɔlikɔ me tɔwo wonɔ fefem ko. Nɔ gɔkɔlikɔ me tɔwo tso enu ƒo dogbowo ƒe ame ɖeka, ame aɖewo va gae. Ye wobe ko ƒo dodom wole abe ke ɖe yewo mu tso dzi ene. Ko a. Ale yi ne wova gɔkɔli hã fua mɔ yewoe ko ho egblɔ na gɔkɔli be aa awo ti be ɖe woku. Ame aɖewo be dogbo ŋutsu tsitsi ɖeka ye ga eku. Yewo be amea gɔkɔliwo vie to nuwo ƒue aga ye ma ku. Kɔ eyi ne ŋkekewo enuwo kekem sa ŋu dodo ma wova gɔkɔli srɔ̃ va kpo Aga la, wòme ya wobe kua, wobe kua me yimɔ hã. Fima yo vea gble ne srɔ̃ ya gɔ kɔlie do dziku yo va te funya funya wɔwɔ mia dzilawo alo mia tɔgbiwo mia mamawo. Hm. Ehi ne fua te ɖe wo dzi hã, yo ɖui be yewodzo. Eyo dzodzo ma hã. Ŋua nya hã nye fia. Wonɔ yɔm amegã alo tɔgbia hã. Yee nɔ ŋgɔ no kplɔ wo. Ŋu wova ɖɔ fia ɖe ebe yewoadzudzɔ vie, yewoaƒã yi. Aya ne tse vie ne yewoagadzo. Yewotso ŋkɔ ne teƒe ma be tse vie. Tso tse viea, woganyi sãa. Yewova ma ɖe hatsotso abe tɔ̃ ne me. Mía tɔgbui kple mía mama ɖewo to. Edze agbe wova le go ɖe ƒe dome wo dzua ɖo me ho e kpando edanyi e zolo e esantro kofi ekple teƒe bubuwo keŋ le ƒe dome wo hã nunɔla ɖewo ho ga eho ekplɔ wo ɖe abe aƒe de ye hã mi ŋutɔ mi srɔ̃ nye wo kplɔ wo yi afi ma we emia tɔgbi ʋe nya yewo ga yim sa yewo nyɔnua via nye srɔ̃ ya mi se be Yina gake kple fofoviwo woto dzodzeƒe nyi kple teƒe aɖewo keŋ mafi kple teƒe aɖewo hã. Eʋe nya ye kplɔ ma akpa geɖe ma ɖewo le gbota ɖo ku ma sante va ƒo nuwo tsɔ ƒe gbalẽ he ŋlɔ 2005 nua. Agblɔ be ƒe nyawo vi agbana li de advance party aɖe hafi ne ƒe nya ŋutɔ va kplɔ ma geɖe tsɔ be aŋlɔe. Woto teƒewo fũ wotɔ tsi tetiwo. To eŋetawo kple kɔ kple teƒewo va do ɖe kedziwo la kple wo wotɔ afi ma do ɖe kedzi do ɖe keta do ɖe ʋugã zemayi yi ke nye dzelukɔƒe eye wova ɖo tegbea ye wogatɔ ɖe afi ma se woɖi ʋu do wo hã enutsiwo gake ɖe nu ko via ɖeka kpɔe menya bi o ya tsi tegbea eketa hã via ɖo tsi Afi gake ɖe nu, atu glada, he hã etsɛ fia ƒa nye dɔwɔhɔn nu keta kpɔ. Eyo gava ɖo we evi aka gã me nɔ fo ta so. Yi hã, re, yi hã tsa fi ma. Eyi ne, ee, tatu e tsa la kple. Ehi ne ɖe vie teŋu mɔ dze hã. Ye ŋutɔ yo nyuɛ vio, si ke nye abui. Esri yo me tɔ abui. Fue vio. Atsotso kple tse gbedze wɔwe koe ye wo va ɖo fia mi ayon fia va ŋlɔ ga ɖe ye te ŋlɔ yo bo ya ma ye ŋlɔ ra fia fia ɖe ke yi me ga le ŋo koe wɔne ma kɔ me yo kata kple rɔ wo tsi ŋua fima ye nye ŋu kɔ wo tsɔ na ŋlɔ dua ye nye zɔ ŋlɔ aŋlɔ ga zu to xɔ du na mi kɔ ŋe nya ye nya me ke nye eta tɔ fia ne do gbɔ wo Ye kplɔ wo tso eŋɔ tse ʋu va do ɖaŋlɔ me, eŋlɔ ɖaŋlɔ, ye na ŋkɔ dua hã. Ye du yawo katã, ye ŋutɔ kple viwo tso, yewo srɔ̃nyiwo kple yewo yome dzelawo tso kɔ. Wo nya ŋlɔ du kɔ. Ʋe nya, ye nye du mawo tɔ, ye mia gblɔ be, nye du tɔ. Nui hã ta ye míagblɔ be míade bubu wo ŋu ne dɔ hea ye hã wɔ ʋuʋu le míwo dɔdɔ me ʋuʋu va se ɖe aŋlɔ ma ne míagbugbɔ ɖo yewo ŋkɔ anyi labe wowɔe va yi ta ʋe nya gbãtɔ kɔ kpee kɔ ŋɔtsie wòdze gɔme tsoe eyi ne míeva ɖo aŋlɔ ma eyi ne ʋe nya tsitsi ma egadɔ me ɖo ɖe nɔvia ɖewo hã nɔvia ɖewo va Tɔ gave dzi ʋu va edo ɖa gave. Nye me dzi ma yɔ me ŋkɔ fifia o gake nye gbɔna yɔ ge. Edɔ me ɖo ɖa be ne wo kplɔ wo vɛ ne yɔ kplɔ do. Eyi wo kplɔ wo vɛa ene teƒe wo hã ɖe ɖokui gbɔ wo tɔ ƒe ɖe dzi. Wo dome tɔ ɖeka ya nɔ kpekpem ɖe ŋu nɔ nya drɔm wo nɔ be agɔ. Ya yi nɔ ka dom le ʋɔnu gã ko yi hã va nɔ pɔpula ko yi nɔ gblɔ agɔ wo nɔ gɔ wo nu. Yi hã ʋe nya ke mia she. Ni koe dzɔ nye be ehi ne ŋkeke yi me eve nya kple nɔviawo wòadzigba kotu wokpɔa. Nenye be mía tɔgbi srɔ̃e be yeawɔe tutua, ɖo ele be wòadze ama da ɖe enyilɔe teƒe ko ye naganɔ kpekpem ɖe eŋu abe ale yi wònɔ ya tsoe eɖo enyilɔe tsoe ɖo sɔhɛwo ƒe fialeŋɔ tsɛ ne. Gake meyi nenem o. Ke wo hã wobe wobe woŋlɔ tsi na be ɖe ŋɔtsi ko wodo ye ŋutɔ via be ne via kpɔe vɛ evia me yi elawo dada gbe nɛ ke ma yo do yo nyinɔ via delaza be ne via kpɔe vɛ delaza ayi kplɔ ame si meku wotu ma ɖe kplɔ ɖe ŋutsi ame ma ya yo tɔ se vɔa fi agbɔ ʋunu ko ye wo gbɔkɔ ebe ye viwo ye do mo yi o Ye yewo nyɔnɔvia va yi kɔ. Ele be ne eyae ɖu fia, yewo nyɔnɔvi na va yi. Ɣemaɣia, wome da ame ɖe enyi ɖe eteƒe o. Kɔ fifia nya yi koe va ɖim koe o. Ne lɔ̃ƒoawo, ale yewɔ mi fia koe. Miesusu be ne lɔ̃ƒo be yewoatso ko, wobe woawoe fiaɖuwɔla koe wonye, tsifɔɖuitɔwo koe wonye. Oo, fia megaɖɔ fia, fia meɖɔ fia o, menye fiawo wonye o. Woe ye wonɔ tevi ƒomea lɔnu ne mí mía dzilawo nɔ wo tem ɖe to ŋu kolonialistwo ŋu va de ɖe me. Yea yewo va wo introduce a policy of indirect rule. Efrentsia wo assimilation koe aɖe wo wo mía tɔgbuiwo le afi ma abe efrentsi yevuwo ene. Gake indirect rule la wozã mía tɔgbui fia aɖewo wòdɔ kple wo tso fia mlɔewo. Tasi wo ŋu. Wole ma dzi ʋuu, eye pressure va mountain ɖe wo dzia, wobe government recognition. Hafi wonye be nenye fia ko, ale be government a recognize wo. Ema dzi wole ʋuu, eyi ne African intellectuals wo va yi me dzi nu, ye wòle be wokpɔ be pressure le yewo dzia, yewo va relax ye. Ta ne lé ŋku ɖe eŋua, colonial time wo katã Womeganɔ fia ɖom o ʋuu ke fia yi wo collaborate kplea woko nɔ dodom ɖe dzi ʋuu hafi emegbe abe 1940s kple tɔ mɔ hafi fia aɖewo gava wogava ɖo ɖewo keŋ ehɛ kɔ ema hã wɔe be efiaɖoɖo va he ɖe Xexe ɖe megbe afi aɖewo. Ke abe 1956 enea, emía dzilawo gadze agbagba gado dzi hã. 56, 57a, yewogaɖo mía tɔgbi eŋɛnya vevelia. Ame aɖewo gblɔ be yewomenya be woɖo ŋɛnya vevelia o. Ee, mía fo ame vɔ. Ewɔ ŋku na mí ŋutɔ aŋlɔ ga vam gbe sia gbe.

Yewo zi dzi ye ya ɖu fia ɖo. Ezi ma to gema dra dzi va do ɖe yihã dzi. Wokple nɔvia aʋadziglã kpotui kpotui nye aʋadada gbãtɔ ne edo gbɔwo. Afii gava nye aʋadadɔ gbã aʋadada gbãtɔ ne aŋlɔwo le aŋlɔm afii. Yewo kuku afii bubuwo vavam gavawo vavam fia ɖum. Ema gblɔm wole be lɔ̃ƒo woa eme woɖua fia o egbe ko wodona ɖa la kpae. Ke nu ka te lɔ ƒe ŋutsuwo eda ʋa eɖu fia wodo ho efia etalẽsi no nyamakpa eyi no yi nono be aʋa dada ɖo wotu vɔvɔ nyi no ɖokui ɖe nono be ma nyamakpa nyame ke ena mi ruji ye akɔ va han 1776 tso ma je nyamakpa vɔvɔ fu dagbe jigo ye gbã te ho de akɔ va 1776 nyamakpa wɔ yoyɔ ne

Ne ame aɖe gbɔgblɔ be lɔ̃xoawo meɖua fia o, woa etsi ko woƒona ɖi alo gbe ko wodona la, la kpae.
Akpe ɛɛ. Ko masie ɖe afi ya gbɔ. Akpe ɛɛ tɔgbi ɛɛ notsi vi aɖe gbɔ. Mm. Gake ɛɛ hafi ma akpe mi va studio ma axɔ nu me ɖeɖe ku ɖe ɛɛ tɔgbi ʋenya etɔ̃lia ɖoɖo nua. Dongoe babia ɖo nɔ nyi Ɛɛ, mí kee nye ʋenya gbãtɔ, mí kee nye ʋenya evelia. Ye ma ɖe eme fia be le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaatɔ̃ vɔ ade mea, woɖo ʋenya evelia. Gbãtɔ ye nye eyi ke tso hogbe, evelia nye eyi ke woɖo 1956, ale be etɔ̃lia ya ɖom wole fia. Ɛɛ, hafi miava aƒea mea, ɛɛ, meɖo to Jubilee Radio yi ke agbota ɖoa Kumasi. Enye mía tɔgbui ɖeka yi ke nenye be wòɖe numeku ɖe míaƒe dekɔnuwo nua, míesrɔ̃a nu tso me ale gbegbe. Gake enya aɖewo sem mele tso gbɔwò fia, eto vovo ne eyiwo mese tso yi hã ƒe nufiafiawo me. Le kpɔɖeŋu me, ena míenya be Efiaɖola meɖua fia o. Eeee ye yewo si hã be mie create alo mie recreate. English o do ta medzi be ma agblɔe nena mie create alo mie recreate ezi aɖe alo stool aɖe. Ale be ame yi ƒe ŋkɔ me mie zi ma create im alo recreate im ɖoa eeee ame ma gɔ hã me eyɔ ɖokui be fia le dogbo o. Elabe Ekpɔe be yeƒe nyruiɔvia Yakoya boŋ aɖo fia yi ke nye sri. Eyi dzi gblɔ be le ɣemaɣi mawo mea, amegã ʋenya le do gboa fofoa game dzra menye fia o kple tɔgbui kabuaka yehã menye fia wònye o. Maɖeko. Kugbɔka. Kugbɔka. Ihe menye fia wònye o. E, nenye be fofoa menye fia oa, susu ka tae amegã eŋenya ya na be yenye fia? E, ebe tɔgbi awua etɔ̃lia aɖe me na mi alo? Ok. E, nɔvinye, akpe no. E, biabia nyuitɔ aɖe ma nèbia. Ao ya menye nye bia o. Agbota ɖo aku masa bia.
Agbota ɖo aku masa. Ebia biabia nyui aɖe. Ko xeya afi ma ɖo yobiabia ŋua, matso ya ŋutɔ ƒe agbalẽ si ke wòŋlɔ le eƒe akpe eve atɔ̃ me. Akpe eve kple atɔ̃. Eye eƒe va 2005 le Yevuwo ƒe gbe me. Okay.
Page 32, chapter 4.

I am judging him by his own Bible. Menye nyee ŋlɔe o. Ele afia, míagbalẽ agblẽ ɖe míaƒe studio. Mesiame ke tsi ko nɔva kpɔe. Ebe dogbos de dogbos anda ƒe nya. And the notches and the gɔkɔli, mako tɔlia kpi, it's three group. Tando,

Nye nɔvi, wòe le yaʋala kawo dzi? Biabia ma nèbia, meɖo ŋu va yi ho. Megblɔ na wo be, Mia tɔgbui ku gbɔ ka gbea? Hmm. Efia wònye. Okay.
Labe ye ma, ma yi ma, efia wòawo nye trɔnua, the prince king. Okay. Adela gãwo, amegãwo, wòawo nye fiawo. Hmm. Ye wo dometɔ ɖewoa, wonye Adelawo, eganye etrɔnuawo, eganye gbedawo. Ok.
Ekpɔe, nye gbedoɖatɔwo. Ta mía tɔgbie gbea wɔ nu mawo katã. Efiae. Megãwo hã wɔ ko nye fiawo. Eyi ne wòle nene atã, nenye be fia ma yi kɔƒe kɔa, eviawoe tsɔ efiaɖuƒe anyia domee. Egodogodo eviawo hã e, talent ma alo skill mɔ wo ɖewo exhibit ge. Yi ma evia Gemedra kɔ nyi domɛ. Etsi ʋu hafi eku hã. Gemedra hã nye trɔnuwo gbedoɖatɔ efia. Adela hã wònye. Okay. Ame geɖe kɔ woda de. Numate fia sia fia ne yewo eƒe me kɔ ade kpɔe kpɔ ge. Dzɔsikpa esi le megblɔ ne be dzɔsikpe kple Aʋaɖetsiaguawoe nye míawo hã míaƒe zi gãwo, tɔgbeziawo, ta zi le wo si. Woƒe fiaɖuƒe, fiaɖuziawo, insignia alo simbɔl, woawoe Mawu me gblɔ. Ye megblɔ na wo be, Adela zãwetɔ he adza si maɖi kɔ anyi domea, enye tsi nakpe. Emawo dzi wova dɔ tsikpakpɛ ziawo ɖo emegbemegbe. Ŋɔtieto hã megblɔ na wo be, ye nye anakpe, anagogo. Ta zi gãwo mo. Ve nya efiae, Fofɔ henye tɔgbiegbe, fofɔ gemedra kple tɔgbiegbe wo doma ye wo nyi, ya kple yewo tse ʋadigla kpɔti kple setsiwo doma ma ye wo nyi. Hmm. Ta do zia ye nye adela zavue kple adzashimari, adzashimari kɔ nyi dome dogbowo ƒe zia. Ye ŋe nya kɔ nyi domɛ dogbowo ƒe ʒi ele vovo ne tadowo ƒe ʒi, ye ŋɔtsiwo ƒe ʒi hã le vovo ne dogbowo kple tadowo ƒe ʒi. Ŋe nya efiɛ loo. Megblɔ nya ma no. Right akpe eh history eh tɔgbi awe afima atrɔ ɖe nuwa eh medzi be ma nye nane medzi be ma nye nane eh nenye be le nenema fike nye Eee, ʋenya ƒe fiaɖuƒe, Professor Tɔgbi Damadzi. Abe aleke ne ʋenya ƒe fiaɖuƒe, abe aleke ne. Ne mi ne míabe tɔgbi ʋenya gbãtɔ, evelia, míenya be lãŋlɔ ma afiawɔ susu yi ta wo recognize mía se kingdom yi nye hierarchy aɖe li ke wokɔ dea dzesi fiawo tɔxɛ. Fi ke nye tɔgbi ʋenya ƒe fiaɖuƒe. Ok, biabia lea nye be tɔgbi ku gbɔka gbe. Kpla dela zãvɔea wo be yefo tsi na kpea aɖo adzɔviwo ƒe zia ɖe me ke nye xoxo hã. Even mia tɔgbi Gemedzra kpla dela zãvɔea. Gemedzra nye xoxo na dela zãvɔe. Ne wo ŋutɔ ne ge ɖe nuyawo me yi susu me anyi be tɔgbi gbewo zia nye Gemedzra wo zia nye ʋenye wo zia ele ŋgɔ ne zi ma we. Ma ɖe ke me ga nɔ ma ɖe ke blem o ɖe. Ta ʋe nya ye nye sia ne do gbɔ wo. Mia gblɔ be ta doa wo. Esri fofo kple tɔgbuia woawo nye fiana taɖowo, dogbowo. Wonye ame akpa geɖe si ke mía tɔgbui ʋe nya ekplɔ to tɔ manyeƒe nɔ manyeƒe ŋu míeva lé go ɖe aŋlɔ me. Ye wòbe ŋlɔ ye nye ŋkɔ tsi duɔ si. Ta ʋe nye wo fiaɖuƒe adegɔme so dogbowo. Onyigbo eva agbana dome ŋɔtse. Misi kɔ dze gɔmɔ sɔ gbana dome ŋɔtse sorry. Eva do ɖe aŋlɔ me. Ye nye the leader of the Aves migration. Ha ye nye aŋlɔ du fɔ la ha duɔ tɔ ha. Ta yo fia ɖu fɔ yo mo. Esri ye ya ta fla te ne mi gblɔ ta te le le she nye awɔ me fia. Wo be awlɔ me fia fia ke le bebe me. Ye ha yo ta te ele vovo ne vo nyatɔ. kpuie ko ema ee nye fiaɖuƒe ʋli mo mío mí kɔkɔe ʋli mo gake ne bia eme me ɖem nɔ la hmm. hmm.
elabe nume ɖeɖe mɔwo babia mɔwo nye babia ɖo yo ke amewo biabiam alebe amewo ne kpɔ míaƒe facebook fia ame geɖewo biabiam be eƒe geɖewoe ya abe le kpɔɖeŋu ma la ne tɔsie dzi be le ƒe akpa ɖeka lɔ fa shike blatɔ̃ vɔ adama yewo ɖo ʋe nya evelia mm-hmm. tso ema yi ʋu va se ɖe fifia hafi wo ʋe nya etɔ̃lia ɖom ame aɖe biabia be nu ke dzɔ vi eye nyateƒe enu geɖewoe edzɔ abale ene mi be mi alo nya tɔlia na wole bele bele etevi ƒo ma lɔnu na mi be o oh, ya me nye fia o ya gbedo ra tɔko nye enu mo ƒomevi wɔna ha ehe edeku vi la me ne ya dzilawo Gake mía dzilawo ɖewo bla kpa be yewoaɖui. Ne woto mɔ hã dzi ɖoko glɔ̃ wo, ne woto xe hã dzi ɖoko glɔ̃ wo ʋuu, alo ne wogblɔe na ame aɖewo, ame aɖewo natrɔ megbe zɔ ɖe mía ɖo nagadzɔ. A Mía dzilawo hã va kukum ye wɔe be megble megbe tsitsi aɖe va. Gake enye míwo didi xoxoxo be míaɖui. Gake ne didi ʋu hã, sɔ ko woyɔnɛ eye fiaɖuƒea li kɔ. Eya hã li kɔ. Ye fia ko roge biã la re dzi lo.
Ee. Alright, so uh, eh, makaɖedzi be nuɖoɖo ne uh, babia ma wa ye ma uh, gake afi ma atrɔ ɖe tɔgbi uh, nu kple babia bubu aɖewoa uh, yi ke eʋawo tso dogbo yi ke dutɔ ʋenya le mayumɔ me uh, abali ne gblui ne ɖu fia uh, henɔ ŋgɔ na wo ɖe Ame bubu aɖe hã ɖo ga ɖu fia le ɣe ma ɣi mɔ me kplɔ wo ɖo va.
Abe ale mía gblɔe ne be ʋe nya etso yewo nyrɔa vi esrɔe fie du he be ye tso fia mí nya srɔe ɖa ko mí bu be ye nye efia o ɖo ko le mía mía nya sese nua. ɖokuiwo ɖo fiana sɔhɛwo nu bɔ nye yewo kpe ɖe ŋutɔ ʋe nya me ku nɔ tso nɔ tsɔ ma da ɖe teƒe nye srɔe kɔ da ɖe teƒe me hewo gbɔgblɔ be ye ko srɔe ɖo fia kɔ srɔe le ŋgɔgbe ne alo ya ŋutɔ me ganye fia me mɔ nu ha mo le me mɔ wotɔ dzimoe wo le wotɔ ko dzimoe wo le ne ʋe nya ɖo nye ɖokui tɔ dzi la nenema me yewo nyinɔ vi kɔ ga da ɖe ŋgɔgbe ŋgɔgba nenemo afrɔ esrɛ ta doe wo tsɔ fie ve do dogbɔwo domi Efia ɖe, ɖo be nenye fia ɖe, subɔsubɔ hewo ne wɔ na edu alo amehawo, míegblɔ be Mawu rɔ fia me, ye du hã rɔ fia me. Subɔsubɔ hewo ne wɔ, vɔ̃ he ne sa ɖe wo nu, dɔ he ne wɔ no, ne gbe ne da no hã, edɔe wu wo, ne ya degbe ekɔ lã eke ɖe no. Amewo be yewoa tɔ dzo, ne xɔ no, ye ne ɖɔ ɖaŋu no, wowɔ na ɖe Mawu dzi, ye du ma alo amemewo kpɔ ede dzesiwo be wowɔ me ya. Ekpekpem ɖe yewo ŋu edze ne nànɔ yewo nu ɖee. Yewo tsɔ ge be ewòe nye yewo nunɔla alo yewoƒe amegã, yewo tɔgbui ko. Wòe ma nye fia. Ʋe nya wo numewo katã ne do gbɔ. Nu ma tae wode bubua ɖe edzi abe fia ne alo amegã ne. Wòe nye fia ye. Elabe dzi hã le esi. Tɔgbe dzi le esi. Esrɔ̃a taflatse ɖo tso. fofoawo alo tɔgbewo dzi tɔgbeawo dzi etsɔ si nɔviwo gbɔ alo etsɔ vɛ enyina koe dzra ɖo afi tse fie du ema yio ma menye be ɖo no do gbɔwo domi hafi ale ko nyina na protete alo xɔ ne ye nye numa o meti ɖo eɖokui teƒe bɔ xɔ ɖe teƒe le mawu kple gbetɔ ŋkume nyateƒea ne dzanyia ni gabriel
Right, dakpe eh, ne nume ɖeɖeawo eh, ma atrɔ ɖe tɔgbi nu wɔ aɖo babia ɖeka va ɖo nu na ma eh, fifia awɔ me fia wi adelia mhm. ye ya le mia si mhm. ale be fifia miesem be woɖo ʋenya etɔ̃lia eh, ale be nya bubu aɖewo yio megase nye be ʋenya Yi kple nyigblẽ nuɔ, ezi yi dzi wole gbedoɖatɔwo nye na ŋlɔ wo. It's a spiritual tool. Ye nyigblẽ nua ƒe dɔwɔƒea ɖoko sɔ kple ŋɛnya ƒe dɔwɔƒe. Ya ta nenye be ŋɛnya ɖu fiafia ɖe, meke gbɔna eƒe dɔ ma wɔ ge nɛ abe gbedoɖatɔ na ŋlɔ wo ene. Yo, míese nya ma. Megblɔe do ŋgɔe nɔ wò be ɖe Etsã ɖe, amewo wɔ dɔ hã menye dɔ ɖeka koe nɔ amegbetɔ si nu o. Amewo nye trɔ̃nuwo, nye gbedoɖatɔwo, nye adelãwo, nye aʋafiawo. Egbeagbe mía amexoxo nye aʋafiawo ɖoɖo ma hã. Mía amemewo hã ɖe, trɔ̃nuawoe míenye. Alo gbedoɖatɔwoe míenye. Ne èɖu fia le Afrika nyigba dzi alo aŋlɔ me kɔ eŋuduxoxoe wo katã li, ètrɔ wo katã lia ɖe. Ètrɔ Mawu wo nunɔla ɖekaewo hã nènye. Ye nèdɔ gbe ɖa ƒe doa ta, ewɔ kɔnu ɖe ta tɔgbeawo kple Mawu exɔnɛ nu. Xɔse yewo li ela nye Christianity o. Emewo katã ele wo me. Ta enya ma gblɔm wola mede wo efia ɖesiaɖe kɔ o. Ètrɔ nɔe gbedoɖatɔe. Menye wònye be eŋenya kple dedenyakiwo ke nye gbedoɖatɔ o. Woate ŋu nye gbedoɖatɔ gãwo, gake wo hã wo fiawo wonye. Fiawoe wonye. Ye wo dzidzimeviwo hã ɖu fia. Dzisam hã do tso mi amla dawo me. Eye me yewo fia gbogboa ɖo be woe do tso eŋenya hã me kple nɔviawo me. Eye woɖu aʋafiawo hã. ok mm. ok uh, magblɔkpe tɔgbi profesa tɔgbi damadzitɔa biabia ne bia nye be nyateƒe nyabia mia ɖokui be awɔ mefia yiƒe fiaɖuƒe ɖe aleke wonɔ eye ame ɖe gama la miatɔgbiwo nu nane da ɖi gblɔ na mi be awɔ mefia etrɔfia wònye medona go kpɔna ŋkume o menye ceremonial chief wonye o is a spiritual chief alo king etrɔfia wonye gake gbanu kakpɔ mie le niawo ame aɖewo abota ɖo kumasawo ƒe historywo ŋlɔ wova distorte mia tɔgbiwo ƒe history de kɔnu daɖia wova distorte le Nèse woƒe awɔ me, evi awlɔ me, the name ŋkɔ ŋutɔ kura ƒo nu na eɖokui. Ye wòva ɖo mía tɔgbui ʋenya va ɖo aŋlɔ nyigba dzi etso ŋkɔ nèkpɔ be yefia ye ŋlɔ ɖo zua ŋlɔ gã. Yo atsi ge mía tɔgbui ʋenya shia ye yo nyuiavi kpo nɔea eɖu fia. Medona go kpɔna o ɖi. I vi ne nye eh, aŋlɔ vi alo ne ɣe ma yi ne be yakpɔe kura hã ɖe ne nukɔ ga tso ŋkume m alo ɖo kɔ nutsɔ ŋkume ne tɔgbi ne awɔ me fia mete ŋku mekpɔ ge o gake nenema ko le dzi kakakakakaka va tro no look eh, Megagbala ɖe kɔ ge nɔ ke tso is it 19 Commission of Inquiries tso Anglo Affairs uh, 26 June 1969 medzi be naxlẽ page 26 appendix A naxlẽ nane nayo eye
Ɖe kuku, ènya tɔgbuia gblɔ be aɣlɔmefia, aɣlɔmefia medɔ go a? Nyateƒee wònye. Aɣlɔmefia, nu yi te wobe aɣlɔmefia ɖo ɔ? Ɣe aɖe ɣi yi va yia, wogblɔ na mí be mía tɔgbuia gɔkɔli. Edɔ ame ɖo ɖa wotsi mía tɔgbui srɔ̃ eyome be ne wokpɔe ɖa be ɖo yi kɔƒe vavã hã. Ke aŋlɔmegãwo se nyaha ye wokplɔ mía tɔgbui srɔ̃a. va de gbe ɖe efia xɔ. Ko wokplɔe de gbe ɖe efia xɔ, wonɔ afi ma ʋuu hafi etrɔ gbɔ. Ta afi ma nɔnɔ ye nye awlɔ ma. Afi me eh, title la awlɔ me fia edo tso. Afi ma ye wonye awlɔ me fia le. Aŋlɔ ha ye wonye awlɔ me fia le. Fia xɔe wo be yewo ekplɔe va ebe ɖo. Eyama eme ɖeɖe magblɔ ƒu tɔgbuitɔ dze ema.
Right akpe uh, page 26 appendix A yi ke tɔgbuie kɔ na ma list of witnesses aŋlɔ affairs committee of inquiry keta uh, Emmanuel Asharisai district administrative officer keta Jacob Adi Thompson detective inspector in charge keta district Robert uh, lawyer Komiga Tikpo ASP Obuasi

Mekpɔ fi yi gblɔm wole. Wo hã nya yi nèse dziwò la gbɔ kple yi nèse afia ɖa yewo tsɔ wò nyae. Yemebu fɔ o, woƒe susue mobile express. Ame aɖeke mefɔ bu ge o. Míawo míeva afia, míe míese nya dzi le wo gbɔ. Kple gbalẽwo xlẽm ɖe researchiwo míɔ ye ya gblɔ mí míele. Evi ke menɔ tɔ ŋu o, ye dza ha ɖe gbe me. ne nu dziwo la gbɔ ina nyawo sem kɔ ne yi eglɔn ɖe afia ɖe anya ge be ya me sɔ xe yi hã sɔ wo gbɔgbɔ be ʋe nya etrɔn fia etrɔn fia etrɔn fia gemedra edzi vi wɔma de enye kokui

Hafi dzi dotse hotɔ Tsamigã dotse hotɔ seshi setsi. Woƒe mɔzɔzɔ mama eme dɔ na wo elabe ye nye trɔnuɔ ganye amegã yi ke enye fia na wo. Le susu ma ta edo aʋagakpo tsuia ye hotrɔ yo ko trɔna na ŋlɔduɔ ne ho. Wova yi ɖe aʋaɖatsiƒe me le deti efi yi ko wɔɖe wɔɖi wɔfiɛ trɔ ale wo le aʋaɖatsi aʋaɖetsi ya wozã ezɔ aʋadzi gã le gbɔ zɔ aʋadada ezɔ va ɖɔ mesiame ne zɔ eli fifi lae awu wodona kple kukuwo katã woli. Ema ya amewo kpɔ ne ya do nenema eno fɔ ŋkɔ edeshia kɔ ezu trɔnu kɔzu ye do agba hara ɖo medo nenema do tse ho tɔ setsi enye tsamiga ne do gbɔwo yo va ɖo ŋlɔ ma ye koyi nya eƒe dɔwɔƒe ma ƒo tsi ɖi ado gbe ɖa

Ye nyeme yemenyae naneke tso hã o gake wo ŋku na be woye nɔ ʋadadawo ʋɔnu edrɔ̃ nya. Vevelia wokɔ ezikpui ma ekɔ yi ɖe atsia vie. Wova nye nya. Woyɔ kɔkɔtɔ nya le court. Kɔkɔtɔ na Míenya be ebe avadada be xonya no xonya gbeme tawe drɔge ye wɔwe drɔge gake wo ava fi agba nsɔma tsɔma ebubu gblɔm na mi no xonya gbe kewe drɔge nka nka ƒe zikpui zikpui ka wonye yina xɔxɔ ge ƒe nyawo yina xɔxɔ ge adrɔ akɔva ƒe me adrɔ adrɔ nu ye medzi be woanyae ha gake wole afi ya studio ha egbɔgblɔm be. awo menye studio.
Uh, jubilee radio jubilee radio be hmm.
gbedegbede gbadada okay. idɔ ma gbadada wo ƒɔm wole nya drɔm nya ka drɔm wole ne nya dro de megada xa nya o numu kpɔ ko wo ɖeka ƒe susu ne menyama ne koe vi ɖe yi menyana ke sɔ fi ka drɔ ge na le nya ka gblɔ ge na atsɔ nyama ŋu asi ɖe ge alo. Le ko nya oge. Ta enya tsia zanyi. Mi katã mi kpɔkpɔm. Enye menye ŋkee nye fu ɖe na ma o. Gake wo nye menye ŋkee o tɔgbi sri. Bobo tɔgbi sri le nyanya me ni. O efia gã le mia si ko bubɔ ɖe kama ga le ŋu. O ko no mi va mia o vɔ fu ri nya me le dutofo. Anglɔ do da si ke nu mene wo nuyawo. Ne nya yo tɔgbi edo. Enya ɖewo gblɔ tsɔ wogblɔ ni o. Nyanyi gblɔ wogblɔ ni o. Gake wogblɔ ɖe sia ɖe woɖo afia yi. Ɖo yi zikpia le nu yi wotsɔ meyina nenam o ɖe. Nenye be nu yi menye wode asi ke nu me ne nu yi ta ne se nya ɖea ɖe nɔviwo eve kla ge yi ɖe nɔvia gbɔ yewosa tsizevutoa ɖe. Leke nye nya wɔ ɖe eme na mi, gake woko nya ƒe studio heli dom ɖe ta. Ke mi va fia kɔ mianu miafu wo miawo nye xo na mi mianu wo zum be no ya gbetɔ ame tsi me koklo koklo koklo va koklo yi koklo zi koklo ziwo. fifia mèganye aʋawɔlae o, susu va ye li. Nàko nya na nɔviwò, nɔviwò naɖo ŋu nɔ, miada, miaha dodo kple nya. Ye li fifia, ko va le studio. Koklo ya va, koklo ziɔ va, koklo, nya mawo mehiã o. Abe míwo wosee míeva fia kɔ, yava da wo ɖe anyi. Be ne wo nuya wo mlɔ anyi, wokpɔ nyuie ne yedzɔ, ao, etsã ko míele ɖevi ma, nabe kpɔ nyuie. Yana be kpɔ vɛ. Sakple so ye kple kɔ ne mi kunya de akɔ aga kpa. Ma gali fifia wo de. Akpe eh, quickly ko ma ane mɔnukpɔkpɔ míaƒe nyaselawo babia ɖo lo shiwo hɔn bia elabe mía tetem ɖe efie gadenu vɔ eso minti bla na ɖe ko mía ate ɖe efie gadenu eh, tɔgbi Eer ma axo enya aɖe tso gbɔ. Eer nenye be yɔyɔlawo bia woƒe babiawo vɔ, miega babia nu ɖo ge mɔnu kpɔkɔ mia si nɔ ge. Elabe babia yiwo le Facebook fia ewu bla ne ho, menya ne mete kata xlẽ go. Miaƒe test console hã sɔ gbɔ. Babia me dze mabia nye be eer nuyi me esrɔ̃ nuyi me srɔ̃ nye be I stand to be corrected do. Lɔƒeawo kple amla dawoe ɖo afia la ŋlɔ me. Ye nenye be le nenema ye ʋenya yi ke nye fia abe ale yi neɖe eme ene, ʋenya gbãtɔ, evelia hafi nye etɔ̃lia kpɔm fia, yi hã nye lɔ̃xoawo ko míatsɔe kpɔ be yi hã fiaɖola wònye. Ke ame kawoe ɖo ya fiae alo ame kawoe ɖoa ʋenya fiae? Mabia nenema. Ee, magblɔ be yi hã lɔ̃xowo kple amea dawo koe gaɖo nɛ. Ok. Le kpɔɖeŋu me fia míwo fia gbla mea, eva ɖɔ fia ɖa, aga va wo hã be yewo hã yewoto koe ɖɔ fia na yewo ɖokui. Evɔ me nenema wòle o. Tsã me hã wodze wo yome. Evɔ lɔ̃xlɔ, lɔ̃xɔ kple amladawoe ɖua fia. Gake meɖe wòfia be womenye fia, wome, wo, wo, womeɖua fia o. Wo hã woɖua fia. Ke biabia nye be, woawoe menye fia, woawo nye hafi gave efia ɖom ne, ne wo ɖokui kple amewo hã, si ke woƒo lɔ̃ƒo kple amladawo dɔ aɖewo hã wɔwɔ me o hã. Enyawo mo, enya ɖewo ƒe mo eo.
Ekpe, ok, ke akɔ via ɖe gbia kafi nakɔe kpia ya ma bia tɔgbi ʋenya tɔlia yi ke mie ɖoa mie hi ɖe go mie tso fie dua hoa. Ah, fifi efia magblɔ kpie ko be efia tɔxɛ aɖewo lia woɖoɖo hã le tɔxɛ. Ok.
Kɔnu aɖewo li míewɔna. Ok. Menye edutoƒo alo dugbɔdenya hafi. Ok. Eɖewo hã li míewɔna duɔ katã nyana. Nyateƒe eye mie afɔ aɖe ga míeklẽ mía tɔgbi gã hã eye míeklẽ aʋadada hã. Eye míegaklẽ. Nu ya mene kɔna ne be yewoklẽ yewo tɔgbi gã tɔgbi sri. Tɔgbi sri aʋadada hã míeklẽ. Ok. Míegaklẽ míegaklẽ eke ke. eye yi ne wònye míawo hã schedule alo dzi zɔm míele kɔ eye dzi zɔm míele hafi megbe tsitsi aɖewo aƒe ma míedze míawo preliminary activities wo gɔme gake ya menye dogbɔ de nye o ɖeko va dzɔ be social media wɔ ale gbegbe be ne nu yi ke mele be wɔde dogbɔ hã míatɔ sɔhɛwo wɔtsɛ kaka ɖe edu me yina be Wɔna hewo miɔ, wo dometɔ ɖewo va ge ɖe social media me. Ake ma mele be yi nɔ yi nenema. Ok. Ee, alright, ko ya. Asɔ hewo ƒe dɔwɔna. Tɔgbi ya ko via ɖe kpi ko mia ƒu kafu gbɔ ne nye sela. Akpe
ne tɔgbi profesa tɔgbi Damadzi kple dumega Vitus etsi gbekɔ. Sue ma kɔ kpeɖeŋu enye be enye taɖuɖu kple aɖukli ɖuɖu nam.

Ɛɛ, dumegã PKM Amevɔ yea dzinyala wònye. Wodze sim nyuie. Wonyam nyuie be enyee nye tɔbiakua. Ɔko míaƒe history yi ke menye nenema wòle o. Ava site aŋlɔ yuto against míawo lãƒawo. Mabia, le agota ɖo aku masa ƒe nuƒoƒo le Jubilee Radio be His Excellency Dan Agboda Pie dɔ ye. Yenye fiatɔ. Ao, ebe yenye zikpuitɔ. Ebe yenye zitɔ. Ezitɔ. Ne awɔmezia. Ya, meɖe ku mawu e, brief ni aɖe le afia, mafia nu vi aɖe ko. Enya ye mesia, ewɔ nuku nam. Abe the history teller, uh, or the story teller, the story teller. Agbotalo kumasa, eva tɔ ɖe afima gbɔgblɔ be, His Excellency Dana Gbodakpie nye zikpuitɔ le tɔgbi sue. Mele nenema o. Zikpuitɔ ɖe. Ebe zitɔ.
Zitɔ ya. Toto le me. Ebe zitɔ. Zitɔ ɖe.
Hmm. Ela leke gbegbe dze be nenye be efia ɖe yi kɔƒe ye maɖe ke megale zia dzi o ɖe. Ye zitɔ tsɔ ƒome yi ke zia nye tɔ. Yo point na ƒomea nɔ anyi apoint be amegã yi neƒu zia gbɔ. Ezia ƒe dedinɔnɔ. Ye fi ma ye zitɔ vana. Gake ne ƒome ma ke. Wova nɔ anyi ŋu kpɔ me, etsia me. Eɖui ezia dzi kɔ. Amea le zia dzia, eva zu ziatɔ. Ke wɔ mea kpɔ zia dzi ŋu hafi woɖo fia. Ke wɔ va zu efiatɔ.
Okay.
Ta education okay. ne yi Okay. Ta ke ɖe mia gblɔ be eh, bubutɔ dana bɔ ɖakpia fiatɔ wonye fia. Fiatɔ. Thank you. Okay.
Avɔ magabia be menya be Nia wɔmɔ le wo gbɔgblɔm be míeʋe nya ɖo ma kɔ wu srɔ̃e ao ɖe. Mane ke me dza vi wu na o. Tɔgbi srɔ̃a mío srɔ̃ nyi vi o nye. Enyɔe nye míawo la ƒawo mío srɔ̃ nyi vie. Anya me se ma le fia gbla ma mío srɔ̃ nyi vi o nye. Ale ke nenye be ɖe míewu mía tɔgbi ʋe nya ɖe me nu yo nyɔe vi o akplɔe ɖe ŋutsi a dua dua dua dua va ɖɔ fia.

Kpɔnɔ tɔ yɔ me yɔ ɖe jɔvia. Kpɔnɔ ɖe. Emeka ɖe dzi be. Ameawo melia. Emeka ɖe dzi be yi me ke eh, Jubilee Radio emia shiewoa eh, ɖoko womia shiewo abe ame yiwo egblɔa eŋe ŋuti nya eɖea nu eme. Menye ɖe womia shiewo abe nyanuɖela ne ehlɔ ɖe ko. Meka ɖe dzi be susu ma ta womia shiewoe ma. Eh, tahemɛ ma, elabe yi me ɖo to eh, woƒe dze ɖoɖoa. Ɛ̃, eme kɔ nam be ɖewo mia asi wo abe ame yiwo gblɔa eŋe ŋuti nya ne edua be woava ɖe nu ɖeka ava ɖe wo me. Ɛ̃, gake míwo míkpɔe be nu ya dzɔdzɔm adze be mía ake ɖe fia tɔwo ne tɔgbi ʋe nya nu, míase nya aɖe tso wo gbɔ gbã. Hafi ne Enya bubu aɖe li alo eŋe ŋutinyagblɔla bubu aɖe li yi ke ya ƒe ŋutinyaa to vovoa? Ke wòakɔe vɛ míakpɔe sɔ. Ne hiã be míakpe fiatɔwo kple ŋutinyagblɔla bubu aɖe vɛ Psalm City Studio míanɔ anyi ŋkume kple ŋkume fiye emɔ le míaƒe ŋutinya me le abe eŋeawo ene míade mɔ mea, Xexemea nya bɔbɔe aɖe wònye. Ɖeko míenana ge mianya ne ele bɔbɔe ne míawo hã míava fi ye mɔ le kɔ, míadi eme ne numekɔkɔ deditɔ nava. E.
Menya ɖeka ko miaku ni. Ok.
Bawo. Ai,
ai, mɔɖe ku medzo magblɔ kpee ko be míafo amee vɔ mesi be ebe tɔgbi gbɔdzɔe ya teƒe ye wo edɔ ɖo ye dɔ wɔm ɖo. Kɔnye mebu be anye Ame bubu aɖeke de o, ke ɖo ya mea teƒe dɔ wɔm ɖo. Ya teƒe ya va ewo nutsotso mawo ɖo. Azɔ nya taƒo nya ne mate ŋu agblẽ tsitsia enye be míedzro míatso mɔnukpɔkpɔ ya. Tɔgbi megaƒo nya ta ɖe ko me mía ge ɖe yɔyɔlawo dzi. Eso eh, minti blatɔ̃ ɖe ko ƒo gade. Eh, nu yi dzɔ nye be ne míeyi ŋfu nenema yɔyɔ míaƒe eh, telefona eblinkim. Ɛɛ, ne míene mɔnukpɔkpɔ nyasela o, ɖewohĩ biabia aɖewo le tame na woa, eme mekɔkɔ gota. Mine mɔnukpɔkpɔ ame ʋɛ aɖewo. Míga, mígatɔtrɔ gava studio. Eme magero ɖe. Hmm. Manye me yewo va gbota nɔ kumasa kple nɔvia kple miawo ƒe dzidziwo be miava nɔ miaƒe avɔ ƒoɖi nyam le edutoƒo. Anyo be miayo mia nɔewo le aƒeme. Age ɖe mia nɔewo me. Elabe maɖe nɔvi, yi koe nye maɖe hã nɔvi. Oi. Ta mebui be míava studio manyanya nyewo míeva afia me míadzidzi be mí kple mía fowo míano akɔkɔkpui makpem o ke boŋ míayo mía nɔewo ne wohiã ne mía wobia be míeɖo afɔ ɖe ne míazɔ ɖe wo dzi alo míazɔ ɖe mía dzi ko míaɖo ze dadavitɔe. Akpe, ame tsitsia tɔ wɔ de, gake susu yi tae nye hã megblɔe nenemae nye be E dze ɖoɖo ya ele dua gbɔ ho. Ye nenye be miawo miedo go le eto godo ye mie eɖe nume ne mia nɔewo eme kɔa, le mia me yiwo si fia ƒe susu mea, eme mekpɔ kɔ o. Susu ma tae nye hã megblɔe ɖo. Alright, akpe. Uh, 0503118225 kple 0544930007 uh, ye nye kaƒodzeshia E, ame tsitsiwoe le aƒea me nam, yata ne ge ɖe ka dzia, tokuku ɖeɖe mea, wò nuƒoawo nenɔ ʋɛ, bubu nenɔ eme, e, ale be nuɖoɖo nyuitɔ nava no. Enu srɔ̃m míele. Maxo nɔvi gbãtɔ ɖe eka dzi. Nɔvi ke le ka dzi nam.
Hello. Hello. A- Ame tsitsi afi ke ma mi vɔe ha. Akpe. A- Hello. Mara kuku ma ŋkɔ sem ame tsitsia. Mebe ame tsitsia pike ma me vɔ ya tso we. Akpe ma ŋkɔ sem we zɔn. Ee edzo dzi nam ŋutɔ be nye le mɔ dzi etrɔ ya. Hmm. Medzi be mana ne aŋlɔ xexea kple eve nyigba katã na nya be taflatse menye tɔgbi gbɔdzɔ etɔ̃lia ye dɔn be mava gblɔ nya ɖeke o. Okay. Nye ŋutɔ abe aŋlɔwo ƒe agbe menu kula enea me enye gblɔm. Nye agbalẽ nye aŋlɔwo ƒe wogbetsotso kple kɔnu aɖewo. Nyemenya ne mía tɔ tɔgbui Damaji kple tɔgbui Akua, nyemenya ne woxlẽ agbalẽ ma kpɔ o. Gbalẽ ma do 1994. Nukae na be tso ɣemaɣi va se ɖe fifia womekpɔe ye ne enya aɖe le ema woatsi tre ɖe eŋu o? Evelia, mía tɔgbuiwo ame aɖewo aŋlɔm afi abe ƒe akpe ɖeka alafa ene, blaadre vɔ ene ene. 1474 ye míaƒe fiaɖuɖu awɔme zia yi dzi. Nu ke na be tso ɣema ɣi va se ɖe 1957 yi ke wo dometɔ ɖeka gblɔ, ame ɖeka be 1995 ye wòzu be eh, tɔgbui ʋenya ƒe fiaɖuɖu medze hafi woava ɖo xeme o. Mekee woɖo. Eka ye wo mu zi. Ye wo fia, wo fia wo va bubu ɖom fifia. Medzo ma na ɔnya be enu geɖe li ɖe. Menɔ gblɔ be gli toto le míaƒe nyawo ŋu sɔgbɔ. Nu ma wɔe míatra ale be ale wòle be míazɔ ɖe ŋgɔgbe ya, míete zɔzɔm o. Menye tɔgbi akpoa kple tɔgbi dama dzi nyuie abe ale wɔm be yewonya me ne. Enya ya wo ŋutɔwo gblɔ be ɖe enya ya menye be wòano wòanye glinya ano mɔ dzi ɔ, anyo nenye be woaɖe asi nya ma ŋu ale be míava nɔ anyi le akui me míagblɔ nyateƒe. Elabe eye wode nua gɔme nyuie tsɔ ɔ, megblɔ be meyo wo dometɔ ɖeka yi ke nye woƒe ame tsitsi le ŋgɔgbe mebia gbee ni wògblɔ nam ame si edea ɖi hafi megava yo ame bubuwo hã Yuda nenye be wobe yewoagblɔ nya ɖi. Mía viwo ƒe etsɔ me bum míele be aŋlɔ dukɔ na nyo na mí. Megblɔ etsɔ midia midia boŋ le nye radio wɔna me le Jubilee be ɖe tafla tse nyateƒe matomato dɔléle nyateƒe matomato dɔléle. Yuda mina ne míasrɔ̃e míato nyateƒe. be aŋlɔ dukɔ na nɔ anyi na mi ma nye be miagbe o eye megblɔ sɔ nyi sɔ yawo ɖe agbe be ne miekpɔ nyuiɔ miaƒo koklo va eya li ne mianɔ dzi ava yi ɖe nu ma nye ta nu wɔga yi tae elabe nu mɔ dzɔ le mia domie ho nu ma wodzɔ le mia domie ho yi ta mele be miaɖe mɔ be wɔga yi dzi o ta onesi Mesiame atɔ gblɔ nane, gbalẽŋlɔlawo ɖe? Mesiame atɔ ŋlɔ nu akaka, gake manye nyateƒee woŋlɔ o. Megagblɔ be nye agbalẽ 1994 eh, yodo aŋlɔ eƒe ƒomegbetotɔ kple kɔnu aɖewo. Meƒo nu to tɔgbiʋenya ƒe. Amenyenye le Dogonyigbo hafi míeva ɖo afi ya. Eye míeva ɖo afi ya, zikpui ɖeka ya koe nye nu yi ke nya mi, yenye Awɔmefia ƒe zikpui. Ye mí wowɔ ɖoɖo be akɔ gbɔe. Azɔ ne gbɔgblɔ be Awɔmefia ɖe, ne wose me, bebemefia wònye abe ale tɔgbi tegli enɔ hogbe Dogonyigbo. Yi ɖeka nɔ atrixɔ me, eɖo aɖaŋu, míetsɔ ɖu. Tɔde gɔkɔli kple tɔwo dzia, ite nye etso ŋkɔ nye mía kplɔla be awɔ me fia. Enya ŋutɔ nye awɔ me bebe me fia. Nyateƒe, efia menye nuwo nɔ kpɔkpɔm kabakaba. Ne woxlẽ agbalẽawo kpɔ be le eme. Le ema ta ɖe, ɖeko maɖe kuku na wo be ne wozã agbagba, menye ɖe míebe míatɔ to míaƒe nuŋɔŋlɔwo o. 1983 ke ye mebia tso tɔgbia delã zã evelia si. Bene, eve gbenuŋlɔlawo le mía shi. Ne wodze ame etɔ̃ loo ene atɔ woade dɔ tsi lɔ, woagbugbɔ míaƒe ŋutinyawo aŋlɔ be eglitoto gbogbogbò ya wɔ na do ɖa. Gake va se ɖe fifi, nu ma mewɔ kpɔ o. Ne míekpɔ nyɔ alea ko míenɔ ge. Wò hã xeya dim le la, na abe ye ya gblɔmee yele wòanye tɔ vivi. Ame yiwo menyeɔ na nu sesem e. Megagblɔ be menye tɔgbi gbɔdɔ etɔ̃lia ye dɔm be magblɔ nya aɖeke o. Nye ŋutɔe gblɔe le ɖokuinye si abe ame yi ke srɔ̃ nu tso aŋlɔwo ƒe zɔzɔme ŋu ene. Akpe na mi. Vɔ míeɖo eɖewo ŋuwo ho. Ke ŋutinye ɖeka ƒe mía si nɔnɔa taflatse. Ẽ, ne nuwo dzɔa, yi woŋlɔe da ɖi enumake wònye. Empirical fact alo historical fact, ame akpɔ teƒe ŋlɔe da ɖia, ye woame hatsotso yiwo katã le teƒe wokpɔe nu ma ke ŋlɔe. Aɖe yɔ nya nu ɖeka. Aɖe yɔ kpɔe, wo katã wokpɔ nu ma gake eye nuwo ŋlɔ ga me hã ƒe tamesusu kple tokɔ. Ewɔnɛ be vovototovi aɖewo vana. Eye ne ŋkekewo yiyim, wogagblɔm na amewo, wogagblɔm na amewo kɔ vovototo aɖewo nɔ eme hafi ne nuŋlɔlawo va, gbalẽŋlɔlawo va, wose nu ŋua, wo ŋutɔwo tsɛ wosusu nɔ eme yimee kple amehewo glo enya ɖeka kple wònye nya yi ke wokpɔ be nye nya deto nenye be yewoku ma ɔ nye nyateƒea ye woŋlɔna ko nɔ woharmonizing ŋu alo nɔ woƒoƒo me ƒu ŋu hafi tsɔ nyateƒe aɖe dana ɖi. Eɖewo lia ne woŋlɔe da ɖi hã wogava nɔ Eme dzrom alo revising kɔe nenemae nuŋɔŋlɔwo eye nɛ ma hafi woŋlɔ Bible hã nenema koe. Ne èkpɔ Marko, Ma, Ma, Matthew tɔ, Mark tɔ, John tɔ kple etɔ mɔ vovototo vivi aɖewo le eme. Togbɔ be wodze agbagba harmonize wo hã, nenema wònɔ nɛ ma. Gake nyadada aɖe nɔ eme nye nyati ɖeka koe, ame trɔna o. Ya wòwo hã woate ŋu anu mía si hafi míanu mía ɖokui, míanu yewo accommodating individual differences. Ya nɔ anyi. Ka ɖe edzi be biabia ya eh, ame. Le míawo, míaƒe nugɔmesese nua, eh, le kpɔɖeŋu si nyanye dzia, eh, mía tɔgbui dama dzia, yewo tɔgbui yɔvi ɖeka hã va zu mama, ye míeyɔna be mama ketɔ koe nye nyɔnufia le nye zia ŋu. Eye. Etsã nyɔnufia wa wo me sɔ gbɔ. E mia mama aɖewo lia wo tsɔ dzowe kevi. E kplɔ mia tɔgbi ɖo yi aʋagbe dzi. Kɔ wo nɔ nuɖuɖu mam no. Kɔ yi hã ne wo yi aʋaʋa me shi wo kɔ no gbɔ wo dɔ mama baxe no. E ye nye wo hã wo ƒe efia ɖuɖu ƒe dzesi. E wo nɔ lɔ ɖe dom be nyɔnu kpo ga me dɔ gblɔ wo. Tɔ ye nya tsi bla gan. ye hã ahamewo nyo si. Gake enyɔnu ʋɛ aɖewo hã wo ŋutɔ nutua nu edetu le kpɔɖeŋu me míamama yakagbe le atɔkɔ ye hã le tua da ko míesi be wodo ezi ɖoko nyemenya ne yea baxea ko wodo nɛ loo ya ɖe míadzi anya. Ee, ko kpee kɔ nyɔnufiawo nɔ anyi etsã gake womebɔ o. Mìwo mìagbɔ ye ma mɔ gblɔ mama ketɔ. Ye dzi lagbo kofa, rɛbisa kofa, damadzi ƒe tɔgbiɛvi. Mìa ƒe kadzi tɔgbinya kaklo ƒe vi dzeglekpi ye va zu mama ketɔ.
Aƒe wo nya ta ƒonya. Yo mìa ƒe nya ta ƒonya kpiɛ koe nye be aba le yi ne mìwo ŋgɔgbetɔ mìa nɔvia ɖewo gblɔe na. Tafla tse mìwo fia nya hã wɔmɔ nyawo nye mìa da ɖe dutoƒo ano mìa nɔewo challenge mɔ. Ɛɛ, nenye be nyawo dzɔ la, ɖeko ele be míaƒu ƒutaƒukɔ agblɔe, enugɔmesese nava. Nyateƒea medze anyi ʋli nam. Ɖeko va dzɔ be amesiame ga nye mege ɖe gãnyenye dzi na eɖokui ye wòyi ma la. Gake míagblɔ ne mía viawo. be edzi mega eɖe wo ƒo alo mega tsi dzimaɖeɖi be o enu gbegblẽ aɖe dzɔdzɔm aŋlɔ mo. Miawɔ fɔe aɖe mie la, ale ko mia tɔgbi ƒe dɔ ye wòwɔ tso keke eŋɔtsi hekplɔ mo tso eŋɔtsia ʋu eva ŋlɔ ɖe aŋlɔ ko henye ya tso dua ye ŋkɔe le dua ŋu. Miade bubu ŋu. Ale yo ŋkɔ ga atu anyi abe dutɔ na yɔ fɔ ko ɖe mí le. Be kple si be tɔgbia hã nakpe ɖe tɔgbia hã nakpe ɖe efia ho eli eŋutsi. Mí katã mía dɔ alɔ sɔgbe ɖe dua ŋu akplɔe. woadze fiato, adze gato, ade ŋgɔgbe, domeviwo hã nakpɔ dzidzedze, woƒe dzidziwo nave eme no, mí katã míakpɔ ŋgɔyiyia. Míƒe afɔ ko ɖe míele. Megawɔ na wo be míawo ɖe míeva be míagbe du o. Edui hã míawo, mía tɔgbiwo, mía mamawoe tui. Míwo míetɛa gblɔ ge be dua negbã o. Míawo to taxiwoe míenye, míedɔ toku o. Eto nenɔ gbe mía fɔ xɔŋ. Meyi ke mele nenema na be ye tɔgbiwoe tso duhea o, ye mamawo tuia o. Ɖo mahee. Eya nɔ fɔ ɖewo ɖem kple si be edua na gba ne gba kɔ etsi mi katã mía ŋu. Mía tɔ mele nenem o. Mía le ke dua na nyo akpɔ ŋgɔgbe yia yɔ fɔ ɖe mi le. Akpe. Kɔkɔ ne.
Eh, tɔgbi yɔ be eyi aha le mi ta na aƒo ta na mi vie ko. Yo, akpe.
Eh, nyateƒe kpi sue yi ke ma gblɔ kpe ɖe ŋu nye be. Mía fofo, mía fofo nye dumegã PK Mamevɔ. Egblɔ nya ɖe be togbɔwo wova ɖɔ fia 14 nane me. 1474.
Menye nyateƒe o. On record, gbalẽwo le mía si, gbalẽwo le mía si fũu, nye code wo vɛ o. Ŋɔtsedu was established somewhere 1501. Ŋɔtse settlement. Wo establish Ŋɔtse settlement 1501. Ta 1501 ma yo establish Ŋɔtse settlement. Ta yeka ye ŋɛnya tso 1501 ma wo gɔn hã wo va ɖo afima ɖeke o. Ta yeka yo tso afima afi va ɖo afi. Ta mio research mi. Evelia hã sue ma ga kplɔ kpe ŋu nye be ye ma mie gblɔ tɔgbi gã gblɔ ani eh, professor eh, Damadji gblɔ be eh, gblɔ be eh, Utah wa sɔhɛwo la ŋlɔ me ɖi. Ame aɖeke dzi megabli o, elabe míete dua gbã ge o, ke boŋ nugɔmesese na ame nɔeawo, eye míaƒe dumegã ɖeka hã gblɔe, nugɔmesese na ame nɔeawo. Right, akpe.
Eh, Aƒetɔ tsi, eh, míese wò nya susɔea kɔ. Eh. Eh, meda akpe be nugɔmesese blibo va, hmm. eye dumegã pi ke ame vɔ ƒo nu o. Mega ƒo nu o, ba le wò ƒo nu etsɔ va yi nu. Nugɔmesese aɖe va. kple me yiwo katã woyɔ hã nu gɔmesese va. Nu ma ta ko míele afi ya ɖo. Míeda akpe na ame sia ame. Nu ka ya ŋlɔ wɔnɛ? Megblɔ xoxo be wole be nu yiwo na teɣewo eda shike nu me ne wo nɔewo. Shike ya ko miagade nu me nɛ ne mese nane gɔme o. Menɔ ƒãwo tame wòto nana de ɣe o. Ne mese nane gɔme o, bia nɔviwò. Eɖe meno ko nugɔmesese nanɔ anyi, ko aʋanya aɖeke, naneke megaʋã. Fifia megblɔ be susu ʋãe li, aʋã megali o. Ta míaŋlɔ, migazɔ ɖe eme nenema. Míeyia ŋutifafa, ablɔɖe kple lɔlɔ̃ naƒo míaƒe nugɔmesesewo katã ƒu ta be nuŋuɖee, ame sia ame nanɔ anyi ɖe ŋutifafa me.